ivi lava mi nga va kholela va mi tshikisa sweswo va nga ha mi pfuni munhu loko a ri na matimba o khola ngopfu kona hina vanhu va xinuna ni katsa na mina na swi kota ku siya sati laha ni ti fambe ni tiye etindhawini ni vuya hi nkarhi lowu ni wu lavaka nkarhi wun'wana ni kholwa joni ni tshama malembe ku ku vana va kulisa ku yini kaya ku dyiwa yini ni nga ri na mhaka na swona hi ku miri wa ha tiyini heyi ivi ku bakare ni hlakala ni ri le xilungwini va tsala na phepha va damarheta ku hi yoloyo maxava mh n'wi chicheni kwihi ku tata ve le kwihi va ta n'wi rhwala hi bara a nga ha koti nchumu hi ku na ve le joni munhu wo hlakala a va ha n'wi lavi loko mi vuya la kaya swi nga mi katangi kahle mi ya kuma kuma ku xirhun'wana xa le tlhelo xa le kule le ku byeriwa na vana ku loko a vuya mukhalabya loyi hi ku ni hi tiku wa vuya rhumu ya yena hi liya leyi ivi mi vuya phaphaxa phaphaxa phaphaxa phaphaxa se munhu u vuya kaya so ri ku vula sweswo no endle ku mi vavisekanyana ku mi swi tiva ku miri wa hlakala loko mi vuya mi kuma ku ku sasekini kaya vana va kurini madokodela van'wani mathicara a mi contributangi na chumu na xandla a mi nghenisangi mara i vana van'wini se va ku mukhala- mukhalabye wa nkarhi wolowo a ya ha koti nchumu rhambu ra laha ri hundzulukile a swa ha twisiseki nenge wa kolo ku wu famba wa- wu rhanga wu tlakuriwa hi voko ku wu kota ku famba xiyimo se miri wu hlakela va ku mukhalabye rhumu ya n'wina hi liya leyi mi ya mi ya tshama kweli va ka n'wina va ta va ta mi pfuxela kwalaya lavo tiva xikwembu va ka va ku mara boti eyi mi kholi ngopfu boti mara a mi endla yini langusani ku se mi hlakali njhani hambi swona khesani n'wansati loyi ku a to va te hindza hindza mara va mi pfumelela hi ku muti wu nge cinci i muti wa n'wina vavanuno miri wa hlakala wa hlakala miri a hi endleni hi ku hi swi tiva ku mirhi wa hlakala ene kona loko u hlangana na mali nyana phela mali yi nantiha yi fambisana na va ka mhani mali ku ri hava ka mhani kusuhani a yi tsakisi kahle ivi u nyanya ku hlakala Amen. vele ku ni pfuneni ka ku chuma yini va ka hina na swin'waniwani leswi swidzidziharisi leswi na swo swa hlakata swa hlakata swa hlakata a hi la ku tshama hi ku hi tenga milandu hina ya ku le kaya swi le ku fambeni mi ni twini lavakulu ha swi le ku fambeni ha ha ku lunghi chumu heyi a ku hi ku ya lungha chumu mi la ku mani a ta a ta lunghisa mi lava ku manaka a ta lunghisa mi ta swi kota mina mufundhisi mi tirha ku chumayela kereke na ku khongelela vanhu lunghisani yi n'wexe muti wu tiya wu ya mahlweni pepetso pepetso pepetso u ta wu fambisa wu hlakarini ni vula muti u ta wu kota wu hlakarini na hi ku swi lava energy phe energy is ability to do work yeah. swi vava ngopfu n'wansati wa vanhu u nsasekini u kahle mara ku hela two years a nga khuziwi lavakulu ve le ku ntweni swa vava swi endla ku van'wani va za va phohla na xivala ti huma ti ya dya muhwani le handle ivi hi ku ku na sathana kasi sathana wa kwa kaya va byeleni kwalamu ngo a hi oloviseleni vafundhisi ku va chumayela kahle swilo swin'wana leswi yaka swi ya tengiwa ko magistrate a swi fanele swi nga zi swi fika le i munhu a tinyanyiselaka ku hlakala ivi a tumbela responsibility munhu a ti vuyisa hi five na maswiwani munhu a ti vuyisa hi five na polo ku na tiko rin'wana ku nga pfariwa xikolo hikuva ri a ku ri na vana va 20 laha xikolweni va ku ha pfala se ha ti vutisa ku hava vanuna laha tikweni na va za va pfala xikolo hi ku xi na vana va 20 vo papa mi ri kwi va hlakela ni vula ku atikweni mi za mi ta mi ta pfaleriwa xikolo hi fumo hi ku xi havana mi ri kona mi ku mi hanya mirhi lowu wa hlakahla a hi wu khomeni kahle nkarhi wa ku wu wisisa hi wu wisisa swi saseka kahle na ku exercise a swi bihangi ma tlulatlula na kwalaha kaya n'wina vo kota ku tsutsuma ma tsutsumanyana mi ya jika leyi mi tlhela mi vuya mi le ku exerciseni hi ndlela liya mara leswa swo hi tshama hi ri movheni u chika u dya u tlela u nghena movheni heyi miri wu nyanya ku hlakala siku rin'wana u ta nghena movheni wu nga ha tlakuki laya u karhele miri u n'okela makumu miri wa hlakala miri aka n'wini wa va khavhariwini na n'wini wa vana wu hlakala ku ta va na ku cinca mindyangwini ku ta saseka mi ta ni khensa siku rin'wana na wan'we wa hlakala swi le ku tikeni swi leswi aleluya ivi na hina vamhani hi tshika leswiya swa ku hi rivala ku hlayisa mukhalabye mintwini ku ya ku ya vungavungiwa switukulwani mani swi vuya laha hinkwaswo laha swin'wana swin'wana swi nghenele ndzeni ka miceka e vatukule mukhalabye wa la ku hlayisiwa u lava ku hlayisiwa mukhalabye switukulwana swi hi swi ya kulela le ku vo tata wa kona le na n'wina vumi va ka hanimuni ka he switukulwana he ni ya tlena switukulwana heyi a hi ngo switukulwana a swi tlheleli makaya ma swona a hi vuleni a ngo switukulwana swi le ku onheni mo ni mi byela ku vukati byi odeyiniwe hi xikwembu xi byi katekisa mara hina hi le ku huhweni hi byona hi byi rahetela hi byi vumbuludza loko ma ha tiyini miri wolowo wu tirhiseni hi ndlela ya kahle swi dunisa na xikwembu swi tsakisa na xikwembu miri wa hlakala